Bu gije gaty uly gijedir. Dost dosta duşýa, hojasy guluna merhem et, şapgat etýä gijesidir. Ymmatlaryňyz ajiz we kafirdir, anhme ciddi jehet ediň ki, olara iş bolsun diýdi. Andan ötüp ýedinji asmana ýetdim, ýaşyl zümerrütdendir, onda bir perişde gördüm, kürsüde oturypdyr. Onuň ululygyny, sypatyny edibilmedim. Tört başy bar, her başynda tört ýüzi bar. Her haýsy ýüzi arşa bakyp dur. Aýdar, Eý, Bary Hudaýa! Muhammadyň ymmatynyň günäsini magfyret et diýip aglap dur. Ataş dowzahdan halas et diýip aglap dur. Ýene bir ýüzi behişde bakyp dur. Aýdar, Eý, Bary Hudaýa! Jemi ymmaty Muhammada behişt anbar-serişdi nesip et, behişde et diýip aglap dur. Ýene bir ýüzi aýtdy, Eý, Bary Hudaýa! Jemi ymmaty Muhammada rehmet et. Ýene bir ýüz aýtýa, eý Bary Hudaýa! Ymmaty Muhammady görini giň et, sowalyny aňsat et. Andan bir kürsi gördüm, ululygy ýedi asman çabar. Depesi, haly, Byradary Jebraýyl-a, bu bir uly perişde kürsüdidir. Size bihurmatlyk etdi, ol sebepden gazap Ylahy-a giriftar boldy. Ganatym bilen bir urdum ol köýkapyň arkasyna taşladym diýdi. Bihurmatlyk edensiň diýdi. Ýene ondan geçip, ötüp iki derýa gördüm. Birinde süýt, birinde ot akýar. Bu derýalaryň möwjünden gorkdum. Andan geçip, Sedrelmuntaha ýetdim. Ajaýyplaryny gördüm. Bir daragt gördüm, onuň belentliginiň asla aňyrsy ýok. Her şahasynda bir perişde Byradarym Jebraýyl ol daragtny düýbünde galdy. Ýörüň diýip näçe elinden tutup ýalbardym, aýtdy, mundan beýläk maňa geçmäne ýol ýok diýdi. Mundan beýläk eger bir ädim ädäýsem ýanyp köýerin diýdi. Andan soňra biraderim Meýkaýyl elimden tutup alyp ýöredi. Ýetmiş müň derýa gördüm. Her biriniň ululygy uçbüt älemçe bar. Derýa

Andan bir adamym Ezraýyl jogala uçrap ýöredi, ýene ýetmiş müň hijap gördüm, perdeler gördüm. Ol hijaplardan ýene näçe müň perişdeler çykyp, salam berdi. Jogap, Salam berdim. Andan geçip, Kinar Jemal Alla ýetdim. Bir perişde gördüm, başy Arşdy Mejitde, aýagy Tagty Serada, agzyna suwuny tikläp dur. Gözlerinden ýaş akyp dur. Eger bir katra ýaş ol bu äleme düşäýse, tamam älem ol gözüniň bir katra ýaşyny gark boljak. Ol perişde hezret Esrafyl aleýhissalam eken. Sordy, Siz näçe wagtdan bäri Sura mäkgilsiňiz? Wagty Adam aleýhissalam sežde edip, perman boldy, sežde etdik. Şondan mäkgil et, şu tüýdügi agzyma salyp otyryn diýdi. Şondan bäri agzymda dikläp durun diýdi. Perman bolujy haman, Towakkup etmän dem sürjek diýdi. Soradym, Ýa biraderim, Hudaýtagalanyň dergasyny sizden nurany, sizden pazylrak perişdesi barmy? diýdim. Ýa Muhammet, oýan bakyň, diýdi. O tarapa baksam, bir perişde gördüm. Nury jemaly hergiz taryp towsibe barabar däl. Eger bu perişdäň ýüzüni ýedi asman perişdeleri ne görkezäýseň, hemmesi köýüp-kül boljak. Şol ýaly owadan, şol ýaly nurana. Andan geçip, ýene bir perişde gördüm. Her kaýsynyň bir bazosynda arsdan hem uly Her birine perman bolsa ýedi gat ýer, ýedi gat asman bir lukmet agzyna salyp goýberjek. Şonýa uly. Aldyna gelip salam etdim. Andan ötüp, lowaý jemal Alla etdim. Ýetmiş alam gördüm. Her alamyň saýasy ýetmiş müň ýyllyk ýol. Aýtdym, eý, perişdeler, meni bu ýerge hemra bolup alyp baryň, Olar aýtdylar, Ýa Muhammet, biz mundan başga öýläp geçere perman ýok. Eger bir ädim ätsek, kül bolýas diýdi. Annar sen heýran bolup durupdy, rep-rep diýýän zat geldi. Ýaşyl zümerritden, ortasy ak ýakutdan oňa oturdym. Ol howaga alyp çykdy, baryp arşa ýetirdi. Anda hem ajaýyp garaýyplaryny gördüm. Arşyň alty ýüz müň paýasy bar eken. Her paýasynda alty ýüz müň kandil, her kandilde alty ýüz müň şäheristan, her şäherde alty ýüz müň saraý, her saraýda alty ýüz müň öý, her her öýde alty ýüz müň sypa, her sypada alty ýüz müň tagt, her tagtda çendan perişdeler gördüm, hesabyny bilibilmedim. Hemme tesbi-tehlile maşgul. Biri gap, gap, gapyldan. Ol sagatda, Ýa Muhammet, arşa çykgyn diýip nida geldi Alla tarapdan. Derhal nalaýymy çöşüp, ýany köwşümi çöşüp, arşa gadam goýdum. Arş titräberdi. Hytap geldi, Eý, arş, näme üçin titrýärsiň? Arş nala etdi ki, Hudaý-a, Hudawend-ä, wäde edipdiň, Marat gijesi dostum Muhammadyň köwşüniň gubary, ýany şonuň gumy seň ýüzüňe degsin diýip. Men umytbarlykdadym, umydym kesildi. Köwşümi çykaryp geldim, men nädip oň gumyny süýkem edip ýüzüme diýip aglady diýdi arş, görýäňmi? Men nädip aglamaýyn diýdi. Soň bir gumunyň, köwşüniň gumuny bir ýüzüme ursady diýdi, Ars diýdi. Gör Arsy. Heh. Muhammediň gadryny nebele bilýärler. Marat gijesi dosty Muhammet aglynyň gubary seň ýüzüňe degsin diýipdiň. Men umyt, umydybar edipdiň. Namyt boldum. Hala Habibiň köwşüni çöçüp, çöçüp gadam goýdy. Hiç gubar ýüzüme oturmady. Onsoň men aglaman kim aglasyn diýdi. Anda hytaby hezreti ilahi boldy, Ýa Muhammet, naglaýynyňy geý diýdi. Ýaňadan köwşüňi geý diýdi. Köwşümi geýip arşa çyk diýdi. Şol zaman naglaýyny geýdim, köwşümi geýdim, arşyň üstüni ýetdim, rep-rep göterip ýedi ýüz müň ak perde, ýedi ýüz müň sary perde, ýedi ýüz müň ýaşyl perde, şu taryka çendan, çendan perdeler hesabyny bilip bilmedim, alyp geçip gitdi diýdi. Rep-rep hem mundan böýläk geçsem kül bolýan, menden mundan geçibilmen diýip durdy. Bu ýerlerini haýbatyndan gorkdum. Akyl-huşum gidip, hemme agzalarym larza gelip titräp durdum diýdi. Näge bir hoşboý şemal dymagyma degdi. Agzyma bir katra bir süýji zat damdy. Onuň süýjüligi ýaly zady hiç wagt behiştde dünýäde görmedim, lizzet berdi diýdi. Ony ýuwutdym, huşuma geldim. Durup ser-sejda goýdum. Neda geleý Muhammet, mendir men

Bul inaýetler keramatdan hoşwagt boldum. Aýtdym Hudaýa ymmatlaryma bir nyşana, bir töhpe, bir sowgat alyp barsam diýdim. Neda geldi ki Esselam alaýna we ala ibadillah salihin diýdi. Ýani eý Muhammad, her ne dileseň taparsyň. Meň dergähimde teýýar dur.